Pan oeddwn i yn yr ysgol, y pyncion ni'n dysgu yn y dosbarth oedd mathemateg, gwyddoniaeth, Cymraeg, Saesneg. Ond yma yn Ysgol Bryn Sherfel yn Llanelli, maen nhw wedi cyflwyno rhywbeth ychydig yn wahanol i ddechrau bob dydd, sef sesiynau ioga, ac felly dwi wedi dod yma heddiw i ffino mas mwy am saib a symud. Chi gyd yn sefyll hefo'ch dwylo chi yn gwynebu blaen yr ystafell ar hyn o bryd, sydd yn aml iawn yn golygu bod chi'n barod am y diwrnod, barod am weddill y bore, Corff yn agored, y meddwl yn agored. Wel, mae'r project Saib a Symud yma yn rhywbeth sydd wedi cael ei gychwyn gan gwmni o'r enw Gwylan, a y Pause Point oedd i enw fo'n Saesneg i gychwyn. Ac wrth gwrs, mae o mor bwysig um, bod prosiectau o'r fath yn cael eu cynnig i blant trwy gyfrwng y Gymraeg. 'Da ni yn gwybod bellach bod yr ymennydd yn gweithio yn well pan mae'r ysbryd a'r corff wedi cael amrywiaeth o ymarferion o fod yn symud ag yn saib. 'Da ni angen yr ymlacio a'r symud o gwmpas. Sŵn y môr. Wel, yn barod, ers wneud hyn am jyst dros hanner tymor, rydyn ni wedi gweld gwahaniaeth yn agwedd y plant. Ar y dechrau, roedd llawer o giglan a chwerthin oherwydd bod y wenwau yn mwynhau a mae hynny'n bwysig, ond erbyn hyn maen nhw'n tawelu'n syth wrth i ni wneud sesiynau ioga. Mae'n rhan naturiol o fywyd pob dydd nawr, mae'n digwydd peth cynt yn y bore, ar ôl amser chwarae, ar ôl amser cinio, cyn mynd adref ar ddiwedd dydd. Mae nifer o bethau'n digwydd yn addysg yng Nghymru a pan ti'n clywed y gair yoga yn dod mewn i fe a cyber symud ti'n meddwl o beth yw, beth yw'r peth nesaf yma sy'n dod ond dwi'n mae rai fi ddweud mae'n, mae'n rhywbeth arbennig i ni fel ysgol. Dwi'n credu mae'n cyfle i bob ysgol i, i gymryd e mewn i ysgolion nhw. Pwy sydd yn gallu symud y dail? Fe am edrych i fyny tuag at y dail. Adar mân, cymylau. Beth yw dy hoff symudiad yoga ti? Yy, wel, fi hoffi y llew. Wyt ti'n gallu dangos fi sut ti'n neud y llew? Oce. Iawn. Ti ar ein pendlun ni, ie? Fel chi fel rhywbeth yn neu hwn, then chi sŵn dol fel... fel hwnna. Oce. A dyna ni, y llew. Hwnna digon o llew. Fy hoff symud iad Fi yw Pili Pala. Neith fi yoga achos mae'n helpu fi i distreso. A chi'n neud yoga bob dydd yn y dosbarth, yn dydych? Beth yw dy hoff symudiad di? Fi'n credu y llew. Y llew. Pam ydych chi'ch dwy'n licio yoga te? Mae'n gwneud i fi meddwl mae'n amser gwely. Amser gwely! Mae'n neud ti deimlo'n gysglyd? Ie. Neu ti jyst wedi ymlacio'n llwyr? Ie. Ond ti'n mwynhau? Ie. A beth amdanat ti? Yym pryd ni'n neud y cawod mae'n helpu fi fel rwy'n mae'n helpu fi teimlo fel rwy'n barod i'r dydd. Ti'n barod i fynd i weithio am weddill y dydd? Rwy'n hoffi ioga achos mae fe'n neud chi wedi teimlo'n ymlacio. Rwy'n hoffi ioga achos pan ni'n neud y cawod ni'n gallu dihuno lan mwy. Pwy sy well, chi neu neu athro? Ni. Nid fflach yn y pan yw hwn, mae'n rhywbeth sydd yma i aros. Ac ni'n gweld y gwahaniaeth yr un ar gynnydd, nid dim ond yn emosiynol ac yn ysbrydol ac yn feddyliol, ond hefyd yn academaidd.